Vawinia kan sawi hmasak ber duh chu Pu Speaker, Demand Number sawm parukna Home Department hi an ni a. Hei Home Department hnuaiah hian engtin nge nen Home Department ina a ken tel Prison kan tih te, tin fire lampang te an awm a. Heng lampangah hi tlem hianin sawrkar lo kal tawh te pawh khan kan ngaithah deuh niin ka hria a. Tun sawrkarah pawh. Ngaihthah chhun zawm an la ni chho zel in ka hria bik takin Pu Speaker Prison Department hi han sawi kan duh a ni. Hei tunah hian Central Jail kan han ti a, chumi ah chuan mi tang awm thei zat a hi mi zali sawmthum pariat an nih laiin January ni sawmhnih, sanghnih leh sawmhnih panga data ah khan mi zariat sawmhnih pahnih lai mai tang an awm a. Pu Speaker, set a zel kan tih hi tunah chuan correction centre tia thlak lehlam te an ni ta a. Misualte dahna hmun tur ringawt nih lo insiamthatna hmun tura ruahman a ni a. Chuvang chuan ka thu hmasa tan kan sorkar hian Prison Department hi ngaihtuahna nasa tak senga hma a sawn theihna tura ruahmanna neihsak hi tul hle in kan hria a ni. Tunah hian Prison Department ah hian Sangson post hi zah sawm thum panga a awm a, amaherawh chu post sawm sarih pariat chiah hi hnawh kha a ni a, chutiang a nih chuan post sawm nga leh pasarih hi post ruak a awm tihna a ni a. Tin, Jail Warder kan tih hi post sawm kua a awm a, tunah hian post sawm li pathum hnawh kha a ni a, post ruak chu sawm li leh pasarih tihna a ni. A pawi hlein ka hria a, kan Department, Prison Department te, Ah an thaw hle in ka hria a, hei hi kan hotu ten kan sorkar hi an ruahmanna tha tak nei pui vat hi tul in ka hria a ni. Thinpu Speaker Central Jail kan han tlawh tum khan an medical lampang enge an an kan han tia Health Department hian Deputation in Medical Officer leh Staff Nurse pahnih leh Pharmacist pakhat an dah a. Chu chuan Khumi Central Jail mai bakah um men jail kan tih hmeichheawmna lampang cell te, tin, District Jail te an la kawp vek mai a, chuvang chuan medical lamah pawh hian kan hnufum hlein ka hria a, Central Jail a medical officer pakhat leh staff nurse pahnih ringawt awm lo hian medical officer hi harsa a nih chuan nurse a hi pek vel leh theih ni se a tha in kan hria a, An ni tih kha kan sawi duai. Tin, Pu Speaker, tunah hian Ministry of Home Affairs hnuaia Modernisation of Prison Scheme ah khan Mel ward khu sak mek a ni a, an rawn sa zo tawm a, rawh chu Pross Road tha a awm lo va. Hei hi Saskia ah khan tuna kan pawisa dah Mizoram pumpuia kan Central Jail leh kan District Jail te chei that na tur ah khan, Tlema han awm thei chuan bil tel theih ni ta se, tuna kan zel Mel Wat Thara khu a tha in ka hria tih kan sawi duh bawk a ni. Temple Speaker ve deuh mai pakhat ka nei a, Library khu an nei a, changtlung lehkhabu te chu awm ve teuh mai a, amaherawh chu Building a khu hlui chhe tak zet a, ruah tla ah pawh a him tawh lo va, tun Saskisuma Central zêl chei thatna tur ah han Library hi a tel lo va, Hei khawngaih takin kan Minister hian ngai pawimawh thei dan awm se, kan Khulai Correction Centre atana kan hmang tawh a, kan ruat tawh a nih chuan Khulai kan tang te, Correction Centre a awm ten lehkha tha, lehkhabu tha an chhiar theihna tura Library tha an neih hi a ṭu hle in kan hria a ni. Tin, ngai pawimawh em em mai kan han nei leh a, an sareta hi a tlawm lutuk mai a, kg a zahnih sawmli in Supplier te khawn an chhang a. A pawi tak zetin ka hriat tuna a awmzia chu ka correction centre kan ti a, awm khawm te khuan sa hi vawk sa, bawng sa hi an ei thei lo hrim hrim a ret atang hian chuvang chuan hei pawi sorkar hian a rettei en nawn pui leh thei dan a awm ang em tih kan sawi duh bawk a ni. Tin, tha em em mai chu Khumi Correction Centre, Central Jail kan ti ah khuan industry tha deuh mai hi a awm in ka hria a, mistiri leh helper thiam tak tak mai kut hnu mam leh, Hnathawk tha tak tak mai an awm a, furniture tha tak tak an siam a, khung an siam a te khu zel tang ten, tuna correction centre a awm kan tih ten an siam, an hralchhuan a, a chan ve an nei a, a thaw nitin an hlaw tangin hei an hlaw zah tur a awm a, skill worker in zah sawmhnih nia semi skill in cheng zah, unskilled in sawmriat, heta tang hian department ah a chan ve pawisa lut a. A chanve hi khulai awmte khu an mahni account ah dah sak thin a ni. Hei vangin Pu Speaker ka hnrawt dua chu Khumi Central zela kut themthiam tak tak furniture tha tak tak rawn siam chhuah te khu sorkar hian a zawrh chhuahna hmun hi neihpui ila siam sak thei ila a hlawkthlak hlein ka ring a. Sorkar tan pawn revenue tha tak a ni ang a, tin tuna correction centre kan tia awm mek te pawn, Khulai an awm atanga rawn chhuah hnuah an bul tanna tur sum leh pai te pawh an inkhawl theihna tur niin ka hria tih kha kan sawi duh bawk a ni. Tin, Prison Department hi Pu Speaker, han sawipui deuh kan duh nachhan a awm a, an pei level te hi a dik lo lutuk mai a, hei hi siam sorkar in a en lai khanin kan siam pui lo em ni aw tih hi ka rilru a awm a. Tunah hian Assistant Jailer leh Jailer hi Level Seven-ah ve ve an awm a, Assistant Jailer te hi Jailer a an rawn promotion tur chuan kum sawm atanga kum sawm panga vel service an ngai a. Level seven atang thoin Level seven ah tho kum sawm panga hnu velah promotion an rawn hmu a, allowance cheng zahnih vel chauh an dawng a ni. Tin, chutiang zelin Pu Speaker, helaiah hian sorkar hian an pay level te pawh hi tun an en that pui a, he Prison Department kalphung zir chiang tur hi Home Department lam atang khan din tawh niin ka hria a. Hemi a nih ro ro chuan an pay level te hi en that sak a, Assistant Jailer, Level Seven-ah an awm chuan Jailer, Level Eight-ah, tin Sprentenow Jailer tih te eight, tuna Level Eight-a awm kha Level Ten-a pakha tiang a an level kha siam chhoh sak hi a tul hle in kan hre bawk a ni. Ten pu Speaker kan sawi leh duh chu tunah hian Central Jail, Saski Part One nimin lama pu Speaker an sawi iu si dik lo a, Lthe luh, Tia han a tel ngek a hre lo va, he Central Jail sak thatna tur, chei thatna tur crore sawmnga crore sawmnga panga Mizoram pumpuia kan jail te chei thatna tura da tang hian Central Jail ah hian crore sawm pathum bawr vel a awm a, hei hi vawiin ni ah hian enge kan an zel? He Central Jail chei thatna tur hian tender chhuah a ni tawh em? A nih chuan tunge thawktu tura kan ruat tih te Vawinia hian min hrilh thei se tha in ka hria tih kha kan sawi duh a ni. Tin, Pu Speaker, han sawi leh kan duh a chu, hei Vairengte ah hian Company Headquarter Home Department in Tra hmasa MNF sawrkar lai khan min han dahsak a, khami kan Company Headquarter Kan company headquarter a khu mumal taka function a thuam that a, zel ang tulin ka hria a, ramri issue la thleng rei la thleng thei reng ani vangin chu chu kan Home Minister hian min hriat sak thei se a tha in kan hria a ni, tin BOP kan tih ramri hrang hrang a kan neih te tunai changkung zawk a thuam hi pawimawh hlein ka hria a. Tin, Bilkhawthlir Police Outpost a pawh khu a chhe tawh khuk mai a ram pum a chhiat tih kan hriat rualin engemaw chei that theiah chuan a hmasa pawla min an ngaihsak min an ngaih pawimawh sak thei se a tha hlein ka hria a ni. Tin, Pu Speaker, hei kuhva chungchang hi tawite han sawi leh ka duh a, kuhva hian sorkar kal ta te tun sorkarte indem thei kan lo awm bik lo niin ka hria a, a harsa em mai a, tun sorkarah pawh tirem kan tum viau. Amarawh chu hei a kal reng tho va, chuvang chuan nasa leh zuala sorkarin ka tan kan lak a tulin ka hria, helai a tual chhunga kan thar chhuak kuhva te man man zawka kan hral chhuah theihna turin kuhva dan loa rawn lut te khuak hirh tun ai nasa zawka kan ti tul leiin ka hria a, hemi chungchangah hian Home Department pawh tan kan la nasa hlein ka hria, fakawm ka ti a, Police indeihlohna nasa em em a tunah zahnih lak belh tur an ni tei lawm um ka ti a. Hei chauh lo pawh hi lak vel theih dan a awm chuan kha kan Finance Minister awm chiah lo nanga Deputy Finance Minister deuh hei Pu TBC a advisor a awm a, ani pawh khan a lo chhinchhiah theih chuan Police i lak bel leh kan ngai hle a ni tih kha kan sawi duh deuh mai mai a ni. Tin, Pu Speaker, Demand number sawmthum hna, Disaster Management, hi han sawi ve lawk ka duh a, A department chungchanga thil kha chu kan sawi lo deuh vang a, Bilkhawk thlir community hall khu a min a hlawm khawp mai a, sorkar hmasa khan lungremna min pe a, lungtlem kan han rem a, tunah khuan rem chhunzawm khu a tul hle in a lang a, hei hi ruahmanna awm thei a nih chuan a lawmawm hle ang tih kan sawi duh a ni, tin vanduaithlak deuh mai in Pu Speaker, Karma sa tawp lampang khan Vairengtea in pathum a kang a, mi pakhat a kang hlum a, a pawi tak zet a, he house kaltlang hian ka bial chhiat tawhna a kang hlum te tin in chan te ka tawrhpui thu kan sawi rualin kan sorkar hian chhiat tawk chhung te hnenah ralna tur disaster atang hian a rang lamin min peksak thei se tin in hi nimin lam atangin puah leh tan a ni a. Bialtu mla ka nihna ang i in pathum te hi a chung tur rangva ka tum sak a. Disaster atanga heng chhiat tawk tanpuina rawn lut te hi ruahmanna nasa zawk na chak zawka min kalpui a, min pek vat theih chuan a lawmawm hle ang tih kan sawi duh bawk a ni. Tin Pu Speaker Demand Number Sawmli parukna UDNPA hi tawite an sawi ka duh a, hei Urban Town kan awm ve a, keini bial Apo Vairengte khu Town Area a ni a, Chutah chuan min enkual turin district ah duhdaw a awm a ni. Hei hi nasa leh zual zawka kan district duhdaw te hi kan enkual that hi a tulin ka hria a, an Powarian function a ni emaw, sum leh pai a ni emaw, ruahmanna chak zawk leh thingtlang lampanga kan notified town ten hmasawnna kan neih leh zual theihna tura thuam chak kan ngai hle in ka hria a ni. Aizawl ah hian smart city in hma kan la nasa khawp mai a, heng te hi kan town area notified town ah te hian Hman ve pawh pen theih dan te hi a awm em a awm loh phei chuan UDNP a department hnuai atangin eng tin a maw kan sorkar chuan kan thiam maiin ka ring a, ruahmanna siam a duhdaw tih chak a ngai hle tih kha kan sawi duh a ni. Pu Speaker, hei ka la point hnih khat lek kan sawi ve leh duh chu agriculture chauh hi kan sawi tawh mai ang a, demand number sawmthum pakhatna agriculture department ah hian hmunphiah hi kan tifu lovin ka hria a, Hmunphiah, zpm lo sorkar hma hian hmunphiah reh tah hian hralhnaah hian a buai vak lo va, nichina kan Leader of Opposition in a sawi ang deuh khan hmunphiah hi January leh February ah hian a keh hun a ni a, March tha hi chuan keh tur hi awm tawh vak lo va, hei research kan bei laiin thingtlang lama kan hmunphiah chingtu te khua hi kan zu research ah khan kan tlawhin a maw kan zu zir chiang lo deuh em aw tih ka ngaihtuah a. A ro ringawt a kan lei hian thingtlang mi harsa tak tak ten a tih rona hmun hma an nei lo va, a tih rona tura silpaulin a kan han pe a silpaulin an han pho ve dul a, ama erawh chu zan lamah te buaipui leh lo ngai a tiang reng reng khan hmun hma lo awm lo nen a fuh lo in ka hria a, kan sorkar hian mipui te tan a nih chuan tiin keini bial lamah te a tam ber zawk ah hi chuan a hring a hralh thin a ni a. Chuvang chuan hmunphiah hi KZ-ah sawmli aia hniam lovin sorkarin a hringin kan la ang ti mai la, sorkar inrawlh tam ngai lo hian a red gun control chuan vai ho hian an rawn la leh thei maiin ka ring tih kha kan sawi duh a ni. Aw Pu Speaker ka zo tep a, tin Pu Speaker hemi agriculture hi keini bial serlui bial khu potential area tha ber mai a ni a, kan Minister hi kal tawhin ka hria vawi hnih vawi thum. Tin, kan bial chhungah pawh hmun hma a nei a, lei let hmunpui kan ni a, a bikin khumi bil khawthlir chem phai, lei let phei khu chu chhungkaw zarual te tak meuhin lei let leh sangha dil te, thlai te kan chinna hmun a ni a, a kawng khu siam tha ta ngai hle mai a. Hei hi ruahmanna awm thei hmasa min hre ta se thain ka ring a, tin Vaireng te sesih zau kawng khu siam that ngei ngei a ngai bawk a ni tih kan sawi duh bawk a ni. Thu Speaker hi khan kan Minister zawng tak tak te pahnih demand hi vawiin ni a tha ka ti a, ka pumpui thu ka rawn sawi a ni e, ka lawm e.